O, Mr Williams dwi, um, a dwi'n dysgu blwyddyn 5 ar hyn o bryd, dosbarth 5B. Um, ar hyn o bryd, o ran ein gwaith Cymraeg, dyn ni wedi edrych ar stori o'r enw ar y bocs, sef yn sbardu mewn ffordd er mwyn i'r plant ddod i arfer gyda ysgrifennu'n creadigol. So yna fideo i gychwyn lle oedd y plant yn gwylio'r bocs yn diflannu mewn, wel, mynd i, yn bell i ffwrdd o'r cymeriad 'ma a wedyn odd 'na tasgau gwahanol yn ddilyn wedyn lle odd y plant yn ysgrifennu'n creadigol am sut oedden nhw'n teimlo neu os oedden nhw'r bocs sut fysa nhw'n teimlo teimlo'n uh, efallai'n teimlo'n ofnus efallai teimlo'n didrys wedi drysu so dyna be' mae'r plant yn gwneud hyn hyd yma yn Gymraeg ac Be da ni am bwriadu wneud nawr, wrth gwrs, ydy jyst i gario ymlaen gyda ysgrifennu'n creadigol a ail, adeilad, ail mynd yn ôl i adeiladu'r sgiliau sylfaenol o ysgrifennu'r mewn iaith cyfoethog Cymraeg, defnyddio berfau gryno, defnyddio'r gramadeg cywir hefyd. Waith Saesneg, da ni wedi bod yn edrych ar stori o enw Shackleton's Journey, ac yn y stori yma, mae'n sôn am fforwyr nath Fe'm mynd i'r Antartic m- blynydde unwaith yn ôl ac yym rhyw i ysbrydoli'r plant mewn ffordd iddyn nhw cael dych- jyst defnyddio ei ddychymyg i feddwl waw be' ma'r pobol yma wedi mynd gyda nhw ar y ar y cwch ar y llong ac yym sut fysan nhw'n teimlo t'wod sôn am yr emosiynau yma eto a gwaith yym ysgrifennu creadigol um, ac jyst i, gyfi, i ddod ar ansoddeiriau yn ôl iddyn nhw'n yn Saesneg a geiriau gwych, pa fath o eiriau gwahanol dyn nhw'n gallu ddefnyddio, um, sut dyn ni'n gallu mynegu barn. Um, dyn ni wedi cael lot o waith creadigol lle dyn ni wedi dangos, uh, lle mae'r plant wedi creu rhyw fath o um, gyflwyniad hefyd a wedi dangos y cyflwyniad hynna o flaen y cyfoedion yn y dosbarth, mae'n mwynhau hynna. Um, o ran ein gwaith mathemateg, da ni wedi bod yn edrych ar waith adio, tynnu, rhannu, lleosu. So eto, mynd yn ôl i'r sgiliau sylfaenol gan bod ni'n cychwyn y flwyddyn. A wedyn, be da ni'n bwriadu wneud ydy defnyddio'r sgiliau yma yn ein gwaith arloesi hefyd. So jyst i atgoffa'r plant o ddefnyddio um, pwyntiau degol, um, gwerth lle, um, os dwi hefo 55 mae hwn yn agosach at 60, a ac yn y felly ti'n gwbod. Yym hefyd o ran ein gwaith arloesi 'dan ni 'di bod wel ein them ein thema yw yym dyfal don Cadeirydd Garreg so ma' hyn yn golygu t'mo' yym y meddylfryd cryf i ddyfal byrhau yym 'dan ni 'di bod yn edrych ar fforwyr gwahanol sydd wedi dringo Everest yym a wedyn ma' hyn yn ysbrydoli iddyn n'w meddwl yn greadigol unwaith eto yym i allu dychmygu os odden nw'r um, person sydd wedi dringo Everest, be fysa nhw'n wisgo, be fysa nhw'n mynd â nhw, pa fath o fwyd fysa nhw'n byta. Um, a wedyn mae yna tasgau gwahanol sydd wedi ddilyn. Hefyd, da ni wedi dechrau lles fore llun, bob bore dy llun. So mae hyn yn caniatau i'r plant jyst cael chydig bach o amser i ymlacio ar fore dy llun, um, enwedig pan nathon ni cychwyn ym mis Medi wrth gwrs o'n i'n athro newydd yn yr ysgol hon so um, oedd hi'n amser braf er mwyn i ni allu neud celf gwahanol, cerddoriaeth, sôn Just i sôn am ein diddordebau gwahanol, um, oedd yna cyfle i'r um, plant ysgrifennu rhyw fath o map meddwl i just llais nhw i ddeud y gwir, i, i weld lle, y pethau oedden nhw eisiau dysgu amdano, y, pe y pethau oedden nhw eisiau neud, um, gymryd ni lot o bethau fel coginio wrth gwrs yn ystod Covid, mae'n anodd i wneud pethau fel yna. So, fydd mewn amser gobeithio fydden ni'n cael y cyfle i wneud pethau mwy creadigol, pethau mwy STEM, uh, pethau mae'r plant wedi mwynhau wneud yn y gorffennol hefyd. So, dyna beth yw'r bwriadau nawr gobeithio, os fydd um, ar adegau yma yn gwella ynglyn â'r gwaith arloesi, mae'r plant wedi cael y cyfleoedd um, bob wythnos i ddefnyddio'r Chromebooks, i ddefnyddio iPads, jyst er mwyn iddyn nhw helpu um, Gyda'i gwaith ymchwil, um, defnyddio Google i, i um, ddod o hyd i wybodaeth gwahanol, um, a lluniau, wedyn wrth gwrs gwaith y plant unigol hefyd. Maen nhw wedi creu posteri, maen nhw wedi creu um, pamffledi gwahanol llawn gwybodaeth. Nhw. O ran chwaraeon hefyd, da ni wedi bod yn edrych ar um, ffitrwydd, felly da ni wedi cychwyn i ffwrdd gan redeg o gwmpas y cae jyst i gynhesu fyny, sut o'n ni'n gallu ymestyn y corff yn iawn. Hefyd wedyn y cyhyrau, jyst i cynhesu'r cyhyrau, dyn ni wedi edrych i rasio, so nathon ni wneud hynna am ta pethefnos, tair wythnos. Um, a wedyn ar ôl hynny nathon ni symud ymlaen wedyn i sôn am pel droed ac um, dysgu am y sgiliau gwahanol sydd yn cael ei gynnwys yn y gêm. Mae'r ma plant wir wedi mwynhau, yn wedig pan mae'r tywydd wedi caniatáu ni mynd ar y cae. Yym, 'dyn ni 'di cael hwyl ar gyfer ein gwersi chwaraeon. Jyst i ychwanegu at y fideo hefyd wrth gwrs, 'dyn ni'n... byw mewn amser reit um, anon tydi? Felly dwi'n gobeithio ydych chi gyd yn cadw'n saff. Os mae yna unrhyw gwestiwn um, neu unrhyw cwestiynau o gwbl, please, please, please, just gofynnwch i Mrs Parry, ffonio'r ysgol. Os ydych chi eisiau trafod efo fi, dwi'n hapus i ffonio chi. Um, a dwi'n edrych ymlaen i ddod i gwrdd â chi, um, ddod i'n bod chi gyd mewn amser fuan gobeithio yym ond he- o t'bo' o be' dwi 'di sylweddoli hefyd ma'r plant yn mwynhau dod i fewn i'r ysgol ma' nw'n ca'l gweld eu ffrindie ma'n braf i ni fel athrawon ca'l gweld nw'n hapus hefyd yym wrth gwrs mi fyddai'n mwy na hapus i ateb unryw cwestiwn os ma' 'na unrywbeth hoffech chi codi gyda fi ynglŷn â'ch plentyn chi yym Mae'n anodd, tydi, wrth gwrs, gyn yr amser da ni'n byw ynddi, mae'n ma anodd iawn i gwrdd, ond galwedd ffôn, dwi'n mwy na hapus i siarad am rhywbeth dros y ffôn pan dwi'n yr ysgol, um, os mae yna unrhyw pryderon, please, please, please, peidiwch â um, poeni dros nhw, just dewch i siarad a nawn ni, um, nawn ni cario ymlaen o fyna. Cadw'n saff, diolch.